Mae yna dros 550,000 o bobl yn siarad y iaith Gymraeg. Mae'r iaith Gymraeg yn mynd yn ôl cannoedd ar gannoedd ar gannoedd o flynyddoedd. Rhwng y flwyddyn 1991 a 2001, mi oedd yna godiad yn y niferoedd o bobl oedd yn siarad. ddiaith trwy godol y wlad. Gwynedd yw'r sir fwyaf gyda'r ffigwr yn cyrraedd 69 y cant o siaradwyr Cymraeg. Cyn 1944, nid oedd plant na phobl yn cael siarad yr iaith mewn ysgolion. Roedd hyn yn cael ei galw fel Welsh Not. Os roeddech chi'n cael eich dal yn siarad y iaith, roeddech chi'n gorfod gwisgo plac oedd yn deud Welsh Not, ac y person dwytha i wisgo hwn ar ddiwedd y dydd oedden nhw'n cael cansan. Fe es i am gyfweliad gyda fy nghnithar Non i ofyn wrthi sut oedd hi'n ei teimlo am fod â'i phlentyn i fyny yn y ddwy iaith, ac hefyd mi ges i llawer am ei barn hi am dan y iaith. Yndi, mae'r iaith Gymraeg bwysig iawn i fi. Ges i magu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ie, o'n i'n byw mewn cymuned Gymraeg iawn. So, yndi, mae tad Lili yn dysgu Cymraeg, felly um, fydd o yn... Wel, mae o'n siarad Saesneg rhan fwyaf hefo Lili, a dwi'n siarad Cymraeg efo hi, felly da ni'n magu hi'n dwy, ddwyieithog. Ie, yeah, ac di hynna'n rhywun o'n bod rhan chi'n gwybod lle mae'n just... Um, mae'n rhyfedd, achos na di, achos dwi'n gwybod mae rhan fwyaf o bawb yn y byd, deu gwir, yn ddwyieithog, chydig iawn o bobl sydd yn unieithog. Ond mae, mae'n rhyfedd weithiau achos fydd Simon yn deud rhywbeth os leili yn Saesneg a dwi'n meddwl, o pam ti'n deud hynna yn Saesneg, pam ti'n siarad Cymraeg fe? Dwi'n o ia. Um, dwi'n siarad Cymraeg efo hi, sy'n ni'n yn gallu siarad Saesneg efo hi. Weithiau mae, um, yna pobl yn y tŷ sy'n siarad Saesneg, a i nain a'i thaid i o'r de, a fedra i ddim siarad Saesneg hefo Lili, mae'n, mae'n anodd iawn. Dwi'n meddwl bod y tu hwnt o bwysig bod um, pobl yn cario ymlaen i siarad Cymraeg. Um, neu fod yr eitem ar y allan. Um, Yndi, mae'n rhan o etifeddiaeth ni, dwi, dwi eisiau leili, felly yeah. um, siarad Cymraeg a gwneud i addysg yn Gymraeg fel nes i. Nôl yn 2011 mae ddatganiad yn deud bod 'na fwy o Gymraeg gael ei siarad mewn llefydd gwledol fel Gogledd Cymru. Mae 'na llawer o bobl wedi trio dod i achub y iaith. Yym, un peth ydi yr Urdd, nath hwn gael ei sefydlu yn 1922. Mae o yn clwb i bobl ifanc o 2 i 25 ymuno hefo. Dach chi'n neud llawer o bethe gweithgareddau fatha bod 'na Eisteddfodau, dach chi'n gallu mynd i Glan Llŷn i gael nwyo. Mae o yn Peth grêt i godi profile fwy at yr iaith Gymraeg. Felly Molly, beth yw dy farn di am y iaith Gymraeg? Wyt ti'n meddwl dyna fwy o ymgyrch gael ei godi i gario ddod nol iaith ymlaen? Yndw, dwi'n meddwl ddylsa yna fod lot mwy o ymgyrch achos mae'n iaith rili unigryw a mae'n wbath sy'n bwysig i'r gwlad ei hun a mae jyst yn ymuno pobl Cymraeg i gyd efo'i gilydd mewn ffordd. Ie. Ac w- fysa chdi'n, wyt ti'n cymdeithasu lot mewn y Gymraeg ta fwyafrif Saesneg? Yy, na, 'swn i'n deu' ran fwya' yn Gymraeg, ma' ffrindia fi gyd yn siarad yn Gymraeg, a mond tua llond llaw o pobol s- dwi'n siarad yn Saesneg efo. Oce, ac wyt ti'n gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg o gwbwl, ta ti'n tueddu i fynd yn fwy at gerddoriaeth Saesneg? Yym, dwi'n tueddu i mynd efo cerddoriaeth Saesneg, ond ma' 'na

Nath band chwech ddechre ryw tair blynedd a hanner nôl, bron yn y bedair blynedd nôl i ha' yy 2011. Oce. A faint o bobl sy'n rhan o hwnnw? Yym band chwech de nwn ni ond ma' 'ne saith aelod yn y band. O so pam pam yr enw band chwech ta? Yym in joke o'dd o hefo addysg achos yy yn addysg ar y pryd yy o'dd ysgolion yn ga'l eu bandio a ma' 'ne lot o ni'n gwithio'n addysg. O dwi'n dallt. A band pump pedr isa 'dach chi'n gallu ga'l

Mae'n ma lot yn y wahanol, dyn ni'n neud, wedi gwneud lot o pethau clwm, uh, clwb ffyrmwyr ifanc yn y yeah. bynyddoedd dwytha, a mae hynny'n um, agor eich llygad. Okay. Uh, a, ond dyn ni'n lot o pethau efo priodasau, achos bod ni'n um, mae ystod eang o fobl yn ofni, mae so mae neiniau yn dwysio i roi pethau yeah. Bryn Fôn, mae'n plant bach yn dwysio pethau yeah. eraill, so mae, mae pob yn, yn, yn, yn hoffi cynnion chi. Y llefydd mwyaf poblogaidd i chi'n neud y priodasau yma a'r gigia? Yng Nghymru dy'r rhan fwya'... Ie. ...oherwydd y ffaith yym 'dyn ni'n hysbysebu fwya' yng Nghymru ac... Ie. ...pan dwi'n pan 'dyn ni'n hysbysebu yy word of mouth ydi o... Ie. ...lot o lefydd. So 'dyn ni'n mynd ledled Cymru b- yym o o top i gwilod. Ie dych chi dych chi 'di bod yn Aberystwyth hefo Glwyd Lwyd Dewi? Do d- d- 'dyn ni bob bob man 'de yym ond yym 'dyn ni'n tueddu aros yn Nghymru yym... Ie. ...ar hyn o bryd. Ond 'dyn ni wedi neud yym rei gigs hollol Saesneg ond beth dda am hynny ma' ma' ffor ma' 'dyn ni'n gallu cynaeafu cyn- Cymraeg fan hyn felly... Ie. Achos mae caneuon yn caneuon da am bwys be 'di'r iaith de? Felly, fel dach chi'n gweld, mae'r iaith Cymraeg wedi cryfhau llawer ar hyd y blynyddoedd. Rydw i'n credu bod y iaith yn gryf iawn ac y fydd 'na lawer o obaith yno yn y dyfodol. Mae gwneud y rhaglen yma wedi'n dangos i mi faint o mae'r iaith yn golygu i llawer o bobl yng Nghymru. Mi fydd yna dyfodol i'r iaith Gymraeg ac i'r pobl Cymraeg.